Batamuan pulang kita wan Ispu Sa'ban marina ai, mambawa kantongan ulun pacang dalam kupiah mun ka langgar gasan mambuat kacang wan karupuk balinjo kan, mun tahun samalam banisbuan kada bamakanan mun tahun ini bamakanan marina ai, babulik kaya tahun-tahun bahari, maka batalam waduh ulun ni asing-asingnya saban buhan rumah mambawa maka kada sawarna aja, ada nang mambawa sate, gaduh-gaduh, lamang, bistik, Laksa, sulada, macam-macam ja disampai langgar bahurupan talam, kancang talih barataan imbah bulik. Mun ulun mambawa sanggingan itik masak acan asam haja pang nah ka langgar malam nispu ngini. Dua ikung nyumbalih kisar, duit pakulih maunjun patin di jambatan pingaran, ulun pandukakan patinnya wadah paitikan. Kadanya kandaraan Yamaha ulun ja pang nang kawa bapanduk lawan Pitronas. Nah, ulun minta halal barilaan jua lawan Nisa Kalayan semalam nah rancak manggibah wan Acil Acil duduk di Surambi. Nisa Kalayan tu paling katuju makan nasi briani wan nasi mandi bila malam di Spu ni. Jadi inya makan nasi sambil dikubui mamanya. Uhiih, pinanya pacang bahambur pang nah saturi WA akan lagi mangatik tasbih dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rakam pusting ja Aldi Tahir. Mambawa lumbuk saurang tu pang ulun di bundalan tapih mun tulak ka langgar banisbuan malam ni kalu mau takana sablak pas urang bamakanan katupat batumis kah kada papa jua bairisan daging itik kan di atasnya saganggam-ganggam. Imbah tu julak ulun, julak rusihan atawa julak rusih ada jua bapasan, jadi mamarina sabarataan nang handak banisbuan sabalum tulak ka masigit atawa ka langgar ingati bawa banyu putih. Buat dalam butul saprit kah pas urang babacaan yasin? Buka sumpalnya, banyu panarang hati kah jar urang bahari tu? Bagus lagi isuk harinya puasaan marina ai, gasan latihan pamanasan puasa ramadan kan? Tapi ulun tatap pesimis pang ramadan ni kada kawa puasa sabulanan ai kanapa jar kada panahanan kah amang rusi ni? Nyata ai kada tahan jar ulun mun puasa tu sahari-sahari aja. Mulai imsak sampai tenggalam matahari, mun puasa sabulanan, handak jadi iwak karing banar ai. Imbah tu julak rusi jua mamadahi, baamalan mambaca tasbih dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima kali tu nah, jangan sampai taguring, sambil kupi ka sacangkir-cangkir lawan gaguduh sukun di higa ngawani baamalan kada papa jua. Imbah tuntung nang dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima tadi, sadang aja buka tipi jam sablas, ada GP Qatar. Balapan perdana musim dua ribu dua puluh satu, duakan ai ulun julak Rusia ini supaya lancing bukah mamulas gas Petronas malam ni, apalagi kawa pudium, saku pacang dibari bus bunus kan, malaran gasan nukar marjan mayu sabulanan puasa, sisanya kawa ulun tukarakan tapih Samarinda, dulak jua saban hari raya makai tapih bataimanan. Babarapa hari samalam sudah kaluar putusan sidang imk ya kalo Marina. Setelah manimbang maamba maambin mangunjah-ngunjah, sakalinya diadakan pamungutan suara ulang atau PSO lain panjang sasingut unda. Heh, maka di wadah ulun tabuat jua Marina ai di Astambul, sakacamatan pulang. Samalam tu nang ulun mawahnya kan ulun jadi kpps neh. Pas ada pamungutan suara ulang ni nang ulun pikirakan, ajin kah ka PPS nang dahulu ni turun pulang, tapi kada bagajih, kan mangaran pertanggungjawabban ulang, ba jaka tida, tabuang paluh, mamasang tinda, mancatat, mahitung dan lain sabagainya, tapi sukur banar ka PPS nya ni nang hanyar pulang, sabarataan nya nang hanyar, jadi nitral nah bararti dasar mantap, bukannya ka PPS nang dahulu ni kada nitral wan barasih pang. Cuma kan mun handak ambil aman lawan sasuai parusidur, pakai nang hanyar pulang ya kalo. Nah, dasar satuju haja ulun kaitu. Walaupun ulun dahulu angguta KPPS. Cuman intinya apapun putusan MK, nang jalas ulun kada pernah maharap handak putusan lawan pian bahari.